Me nuanom Ghanafoɔ, mekyakyia obi biara a ɔhwɛ me. Megye di nso sɛ obiara ho yɛ. Ɛɛ yɛasa atena ase. Yɛba abɛsua adeɛ kakra. Sɛdeɛ mea da bi a meka no no, yɛ platform yi ɛyɛ purposely for yɛ kasa, yɛ identity. Yɛ African anaasɛ yɛ Ghanaian identity no, ɛno na ɛyɛ very important ma Ghana anaasɛ Africa at this moment. Nti ɛho bɛhia sɛ kasa no a ɛnyɛ yɛ a yɛkasa no, yɛbɛte ase anaasɛ yɛbɛdwene ho, na afei yɛbɛte yɛ kasa no ase anaasɛ yɛbɛfa yɛ kasa no anaasɛ yɛbɛhu yɛ kasa no ani so a, na afei yɛtumi differentiate between aborɔfoɔ no kasa no ne yɛyɛ deɛ. Na baabi a wɔdaadaa yɛn ne baabi a wɔtow yɛn twene biara no, afei na ayɛ obvious, na ayɛ clear ama yɛn. Yɛntumi nsua yɛn kasa wɔ bere a aborɔfo kasa no yɛnte ase anaasɛ yɛndwene ho anaa yensua ho adeɛ. Enti ɛho behia sɛ kasa no a yɛka wɔ yɛn kurow no mu no, yɛbɛte aseɛ, na afei sɛ yɛrefofele kasa no koraa no a, yenim sɛ yɛte aseɛ na yɛrefofele no wɔ kwan pa so. Ɛno deɛ, woampɛ sɛ wofofele no wɔ kwan bɔne so no, wote ase na wopɛ sɛ wufi onipa mu. satisfy anaa fulfill kasa no wɔ kwan bɔne so. Enti at this time no, yɛpɛ sɛ yɛsuasua kasa bi a yɛahyehyɛ afa yɛn ayɛ ho a yɛka nso yɛnte aseɛ. Na mmom yɛ kasa papa bi da hɔ a ɛwɔ sɛ nka yɛsua saa yɛ kasa no anaasɛ yɛkɔ so ka saa yɛ kasa no. Yɛka yɛ kasa no nso na nka yɛtwerɛ wɔ krataa so. Sɛdeɛ me ne wo yɛ nyinaa yɛgye tom sɛ Japanni retwerɛ ne kasa a yɛnte aseɛ no, Arabni kyerɛ ne kasa a yɛnte aseɛ no, ɛna Chinani kyerɛ ne kasa a yɛnte aseɛ no, saa pɛpɛɛpɛ na ɛwɔ sɛ anka yɛn nso yɛkyerɛ yɛn kasa a saafoɔ no nnya kwan nyɛ dɛn nte aseɛ. Na mmom, se, sɛdeɛ me ne wo, sɛdeɛ yɛhu no sesei deɛ, akɔyɛ sɛ kasa no a yɛka no, ewiase afa yi nyinaa yɛ dɛn? Ɛte aseɛ. Nti yɛba bɛhwɛ aborɔfoɔ kasa no a atwa yɛn ho ahyia no, na afei yɛhu kwan mu yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ dɛn, yɛbɛfofele saa kasa no, na yɛn nso yɛhu sɛ, kasa no yɛ kura mu no, sɛ ɛboa yɛn anaasɛ ɛmmoa yɛn a, yɛn ankasa no yɛbɛhu. Seesei no, yɛn asɔfoɔ se yɛnyɛ spiritual na yɛnte wɔn ase. Enti yɛbɛ, yɛbɛsua nneɛma bi a ɛbɛma yɛn nso yɛhu sɛ yɛnam spiritual root anaasɛ yɛnam kwan bi so a yɛayɛ spiritual. Na afei, sɛ biribi na wɔreka akyerɛ yɛn a, na yɛn nso yɛate aseɛ, anaasɛ kasa bi na yɛbɛhu a ɛnyɛ yɛn kasa a, na yɛahwɛ ho asɛm ayɛ dɛn aka. Enti ɛnnɛ yɛbɛhwɛ kasa bi a buroni ato no sɛ birth. Ɛwɔ sɛ wohu saa nneɛma yi, ɛwɔ sɛ yɛhu saa nneɛma yi nyinaa na kasa no yɛde to yɛn ho so a, anaasɛ edu hɔ na yɛkyerɛ alphabet no ani so a, wo nso woahu sɛ woayɛ natural. Enti yɛkyerɛ wo natural identity bi a, wobɛte aseɛ easy. But sɛ yɛankyerɛkyerɛ wo nneɛma wei na yɛde kasa no bɛto hɔ kɛkɛ a, wobɛbisa questions, wobɛnya more doubt because already no, Yɛn prepare wo system for kasa no a yɛde brɛ wo no, nti ɛwɔ sɛ saa nnoɔma yi nyinaa yɛkyerɛ aseɛ anaasɛ yɛsua ho adeɛ na afei yɛkyerɛ identity no aseɛ a na yɛhu kwan a yɛbɛfa so a ɛno nso yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛte aseɛ. First of all mohwɛ alphabet no a yɛnim no a eh, capital letters no ɛyɛ different from small letters mo mo observe a mobɛhu nti mo start nyɛ saa observations no. na yɛnsua ɛnɛ deɛ ɛwɔ hɔ no na ma mmerɛ mbɛti yɛn. Nti musua, moyɛ observations no wie a, dɛ yɛde kasa no bɛbrɛ mo no, afei deɛ ɛwɔ hɔ biara yɛka kyerɛ mo a, na moate aseɛ so easy anaasɛ ntɛmpa. Nti kasa bere no ato ne din birth. Kɛhunu sɛ, tama yɛwɔ sukuu no, sɛ yɛsi yɛntwerɛ ɛɛ fɛn sɛn about me anaa essay bi a, wɔn ka letter biara as word nti wotwerɛ A koraa no a ɔmo hu sɛ ɛyɛ word ɔmo yɛ kan no as a word wotwerɛ B nso a yɛ kan no as a word saa na ɛteɛ nti saa berɛ mu no broni ka B bɛɛf a B no a ɛgyina hɔ no ɛgyina hɔ ma kasa bi a broni ato no din balance ɛna saa B no ankasa nso ɛwɔ asekyerɛ a ɛyɛ as above so below. Enta beginning me ka kyerɛ mo sɛ mo observe ɔmo capital letters ɛne ɔmo small letters. Later no yɛbɛ sua ho adeɛ but ɛnyɛ nnɛ. Nti saa bere mu no saa B no a ɛgyina hɔ no ɛgyina hɔ ma kasa no a me kyerɛ sɛ ɛyɛ ɛyɛ balance ɛna saa kasa no ara nso B no gyina hɔ ma as above so below. Ɛyɛ natural shape. Nti sɛ ɛgyina hɔ ma no deɛ adɛn na buroni se birth, birth. Ka hunu sɛ. Nnipa biara wɔba asase so through birth. Yɛwo yɛn nyinaa ba asase so. Nti bi na egyina hɔ no, egyina hɔ ɛpɛ sɛ ɛkyerɛ wo sɛ wo nipa biara woba asase no asase no so no woba as balance creature. Woba as balance mama. Woka animal ho nti ɛyɛ animal ma. Nti woba as balance animal. Nti woba as balance animal no ɛwɔ sɛ nka ɛyɛ baabi a wode saa balance wo sɛdeɛ wobaeɛ no ɛwɔ sɛ saa wode saa nyi ma menka no saa ɛwɔ sɛ wode saa nyi but woba mu no wonyi no yɛbɛka kyerɛ wo sɛ baabi wɔ yɛfrɛ no hell ne hell heaven nti ɔmo adavɛto because wohwɛ yɛn yɛn nuanom nkɔlaa no koraa no a yɛawo wɔn na ɔmo ba no a ɔmo nnim hell ɔmo nnim heaven ɔmo nnim bɔne mpo de ɔmo nim yɛ papa but ebeduru mmiri bi a na afei yɛabɛkyerɛ yɛ sɛ hell ne heaven wɔ baabi nti na yɛ bra yɛbɛbɔ nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛ bra na yɛspɛne yɛ life just in fear trying to live life bi a ɛnyɛ yɛn ankasa part of us nti sɛ boni ka birth a mo nka hunu sɛ mo te air wom after bi no yɛte air wom ɛna ɔde th bi asɔ so ama yɛn saa th na ɛsɔ so no sɛ boni no ankasa air pronounce ne word no birth a wonte te sɛ deɛ bibini bɛka birth birth no wonte ne saa birth no ɛyɛ silence wonte deɛ nti a ɔde birth no abɛsɔ so ama wo no sɛ wo nipa bi a woba as balance creature no you are now coming to feel the air wo first time a woba bɛ feel air no no nti ɔse birth woba air mu as balance creature th na ɛsɔ so wɔ hɔ no ɛyɛ class bi na nka yɛwɔ ɛna yɛkyerɛ exams a nka th no gyina ma wo position a wowɔ wɔ class anaa wo position a wonya wɔ class Nti mɛka kyerɛ wo sɛ wode wodi fourth, wodi fifth, wodi sixth, wodi seventh. Nti na kyerɛ sɛ asetena mu na woba no, awoɔ na yɛawo na woba no, wo position a wobɔ wiase anaasɛ asase no so no yɛ balance. Nti ɔde th no sɔɔ so ma wo na hu sɛ ba na woba abɛfili mframa. Asase no so a woba, asase so na mframa wɔ, earth no so na mframa wɔ. Nti earth no so a woba no abɛ enjoy wo ho no anaasɛ abɛ live wo life no. You are coming as a balanced creature into position in earth on earth no ɛyɛ balance nti ɔsi birth saa moment no woba bɛ enjoy air at your at as as your first time anaasɛ at your first time woba bɛ enjoy birth anaasɛ mframa bi nti ɔsi birth woba no so ba as balance obi biara ɛyɛ okay na woba wadwin ɛyɛ okay wo nsa ɛyɛ okay wo nan ɛyɛ okay ɛna woba. Nti wo banyin a woyɛ balance deda na wo ba nti wo bedu yɛ no ɛwɔ sɛ nka nneɛma bi a wobɛyɛ nyinaa kyerɛ sɛ woyɛ balance creature na mmom wobedu baabi a na wo nneyɛ nyinaa ayɛ dɛn asesa because nkurɔfoɔ bi adi kan aka kyerɛ wo sɛ wo ba no wobɛ woyɛ nipa bɔneyɛfoɔ anaasɛ waba as nipa bɔneyɛfoɔ nti nka wo ba as bɔneyɛfoɔ adi na nka wo maame mmisa wo sɛ bɔne bɛn na woyɛɛ ansa na mewo wɔ me ba anaasɛ baabi a wofi ba no wadi bɔne bi wɔ hɔ a ka kyerɛ me na nka menkɔwo wɔ asɔre dan mu na nka menyɛ den yɛmmɔ mpae mma no bɔne no mfi wo so. But ɛnyɛ saa na ɛteɛ no nti, ɛho bɛhia sɛ yɛbɛte kasa no ase. Nti birth no a mohu no ɔsaa no, asekyerɛ ɛda hɔ no no, monim a yɛ mo mo ne bɛyɛ adwene yɛka kasa bi te sɛ bird bird bird bird ɛno nti na yɛte ha no. Na yɛnhwɛ kwan a yɛfa so ka bird no. Instead a nka wo kasa papa bi da hɔ a wobɛka sɛ mekɔ ɛnnam mekɔ ɛnnam na sɛ you are going to you are going back to your mother wokɔ ɛnna Ɛna ɛna mu ɛna yɛ wo maame nti wokɔ back to ne mu na ɛsɛ wosan kɔ da te sɛ akwadaa so wate aseɛ wosan kɔ da te sɛ akwadaa nti wohwɛ earth na ɛsɔ birth no so na yɛkyerɛ ase no anaasɛ yɛsua ho adeɛ no a wobɛhu sɛ nnipa bi a wopie ba asase so no bɛfele air for your first time no sisa woabɛnya asase bi a wo life ɛbɛkɔ so woabɛto asase bi a nneɛma nyinaa san so yɛ balance ɛwɔ so nso wɔn se earth Earth no so na ɔbaeɛ no, ɛnyɛ Sakura o. Earth no a woba so no, biribiara wɔ so ansa na woba. Ɛso na wobɛ live wo life. Throughout your life no, you live it on earth. Ɛna throughout your life no, wodidi, woyɛ nneɛma bebree wɔ asase no so. Woyare a, saa moment no, wo maame dwane kɔ nwura mu anaasɛ ɛkɔ afuom kɔtete nhaban ne nnɔbaeɛ bi bɛyɛ nneɛma bi de sa wo yareɛ. Na kyerɛ sɛ saa nneɛma no ayɛ available to you before you are coming to life. Nti woba no you are coming as a balanced creature. Nti wobɛto balance eh, creation na saa balance creation no aboa ma woatumi alivi wo balance life wɔ asase no so. Nti wɔn se earth. Earth no so wohwɛ mu wotie ne din a wote air wɔ mu. Wɔn ntumi repeat air ne nsa ama wo wɔ earth nim na wɔabɛ suspect wɔn anaa wɔayɛ suspicious. Nti ɛwɔ sɛ ɔmo ma wo different letters, different letters bi a ɔmo bɛ ɔmo bɛ koodi ahyɛ mu na ɛma wo hu sɛ ɛyɛ earth ho na ɔmo ka but earth na woba so no asaase no mframa na ɛwɔ so nnua na ɛwɔ so nyinaa is serving as ɔmo nso ɔmo yɛ abɔdeɛ day to day afe ne air so ate aseɛ nti earth na yɛte so saa no it is filled with air as mframa na ɛwɔ so ɛna yɛnyɛ bi home. na yɛkɔba. But yɛn nyinaa no, yɛbɛkɔ mu yɛbɛkɔ mu, yɛnnim baabi a mframa no firi ba. Yɛnnim sɛ mframa no, obi na ɛrebɔ mframa no ma yɛn, anaasɛ obi na ɛrehu mframa no ma yɛn. Ɛna yɛ yɛ yɛn nnua no asɛve as yɛ fan blade, anaasɛ nnua no asɛve as a distributor anaa distributors a wɔn distribute mframa no ɛma yɛn nyinaa yɛnyɛ bi wɔ yɛ dan mu. Nti everything is balance on earth, every creation is balance. Nti wo nipa nso woyɛ balance. Wo ba bɛ use identity bi a ɛkyerɛ sɛ woyɛ balance ɛno nti na yɛte ha no o. You are coming to use you are coming to learn about identity bi a wo nso wobɛte aseɛ sɛ before wobɛtwerɛ wɔ wo din mu ayɛ deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ biara no na kyerɛ sɛ woate aseɛ sɛ woyɛ balance creature. Ɛno nti na yɛwɔ ha yɛpɛ sɛ ɛkyerɛ wo sɛ wo nipa biara a wohwɛ me anaasɛ wo nipa biara wɔ asase so biara no mmoa no so kora yɛ balance. Wɔyɛ mmoa, wɔboa yɛn nti mmoa na wɔde ma yɛn. na yɛn nso yɛhu sɛ wɔboa yɛn nti, yɛn nso yɛbɛma wɔn aduane adi, yɛn nso yɛbɛboa wɔn. Nti yɛn nyinaa yɛyɛ mmoa. So wate ase? Yɛn nyinaa yɛyɛ mmoa wɔ asase yi so. Nti mmerɛ bɛdu a ɛwɔ sɛ kasa no a ɛtwa yɛn ho hyia no, yɛte aseɛ. So wate aseɛ? Ɛwɔ sɛ kasa no yɛte aseɛ na afei yɛhu sɛ yɛyɛ natural no. Kasa bi bɛpie mu because kasa no a yɛbɛsua ho adeɛ no, yɛn nyinaa yɛnim bɔɔ so kasa no so da. Yɛ first time a yɛba bɛhu alphabet bi a yɛnhu bi da. Nanso na asekyerɛ no bɛma wɔahu sɛ ɛyɛ ampa sɛ biribi saa wɔ hɔ. Ɛno nti na yɛte ha no. Arabfoɔ kasa no, ɛnyɛ kasa. First time na obi huiɛ, nti ɛwɔ sɛ Arabni na ɛkyerɛ aseɛ kyerɛ wo. Ɛsɛ sɛ Chinani na ɛkyerɛ ne kasa ase kyerɛ wo na woatumi ate aseɛ. Na mobisa sɛ Borɔfo kasa na yɛka no, asekyerɛ bɛn na yɛnya ama Borɔfo kasa no? Asekyerɛ bɛn na yɛn nyinaa yɛnya ama Borɔfo kasa no a yɛresua no? No, we are not getting any yesii soɔ no, yɛnyaa obi akran kyerɛɛ Borɔfo kasa ase, sɛdeɛ wɔn originated kasa no maeɛ no. Yɛnnya nyaa obi a ɔbɛkyerɛɛ kasa no ase sei, na yɛtumi de resua adeɛ ama yɛn ho, anaasɛ yɛtumi de nya connection bi wɔ asase yi so. Na yɛte yɛn man mu na yɛka obi kasa a yɛnte kasa no ase no, how do we, how do we cope, how do we connect? So ate ase? Enti woka, woka kyerɛ wo nua sɛ, I dey go bed. Go bed, She dey bed, He dey bed, Wo nso wonte bed no ase. Enti bed no, bi no gyina hɔ ma wo birth, balanced creation, creature no as, as you are coming as a balanced creature, the B is representing that birth. The E is representing that earth because woda na wosɔre a, your daily lives all no, wo spend wɔ asase so. Wonante, wodidi, woyare akɔ pharmacy, nnua no hwɛ wo. Nhaban no, momma menka nsɛm bi nkyerɛ mo wɔ ha. Yɛka plant a, plant no monka nhunu sɛ mmako kora mmako kora yɛ plant, ntos yɛ plant, eburo yɛ plant, millet yɛ plant. Yɛka plant a na ɛyɛ a na ɛyɛ bi mu sɛ mango ne akutu ne saa nnua akɛse akɛseɛ no nkwa na ɛyɛ plant dabi. Yɛka plant a deɛ wodi bi yɛ plant, deɛ ade saw yare yi ho yareɛ bi yɛ plant. Nti asase no nso a yɛwɔ so no ɛyɛ balance. Nti bohu sɛ nsuo da baabi, nsuo nna baabi, edua type bi si baabi, wonya ne nyinaa sɛ esi one side, asprɛde wɔ asase no a ɛte soɔ no. Nti asase no a woba so no nso, mframa na agye asase no so, mframa na wonya bi home, nti you are coming to earth, earth. Nti me Mose no me wishi obi happy birthday a, anaasɛ earth day a, me twerɛ no earth. Ebi nte aseɛ, ebi nso te aseɛ, nti ɛyɛ earth, you are coming to earth. Earth no nso, wogye tom sɛ ɛyɛ asase. Asase na wonam so no, ɛna wɔfrɛ no earth. Ɛna asase no nso, ɛnyɛ sakora. Wo maame soma na wakɔbu nsuo aba because nsuo no ɛmbɛn wo. Deɛ nti a nsuo no da hɔ no, ayɛ ɛyɛ balance nti, ɛwɔ asekyerɛ anim. Ɛwɔ deɛ nti a ɛda hɔ. So wate aseɛ? Edua bi a ɛmbɛn wo biara no, ɛwɔ deɛ nti a ɛmmɛn wo. Ɛwɔ deɛ nti a ɛwɔ baabi a ɛwɔ. Nti you are enjoying a balanced creation from a cosmic mother anaasɛ a creator anaasɛ ɔbɔadeɛ bi a ɔwɔ baabi. Saa ɔbɔadeɛ no, wɔdesign wiase no sɛ yɛnyi yɛ yɛ kasa mfiri mu. Nti mmerɛ bi aso a, yɛbɛhwɛ na yɛyi yɛ kasa. Kasa no koraa yɛyi awie a, ɛkɔa sɛ deɛ ɛbɛba abɛkyerɛkyerɛ mo aseɛ. Na mo nso mokɔ mobɛkɔ akɔdwene ho na moahu sɛ sɛɛ yɛn ntoma pa no a yɛreka no, yɛn ntoma pa no a yɛreka no, sɛɛ kasa no, ɛno na ɛda hɔ yi. Nti wo nso woyɛ nipa deɛ, wodwene ho a wobɛte aseɛ na woahu kwan a wobɛfa so a wode kasa no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛkita wo ho. Enti ɛno akyi no, Broni bɛma yɛ kasa bi sɛ Deaf. Enti wohwɛ mu a, yɛwo wo a, wobɛbɔ bra. Bra no a wobɛbɔ no, wobɛbɔ wɔ asase so. Wowie a, na woayɛ dɛn? Woawu. You die. Enti ɔse Deaf. Deaf no a muhu wɔ hɔ saa no, ɛyɛ kasa te sɛ deɛ kasa biara yɛ kasa a atwa yɛn ho ahyia no. Enti saa Deaf no a ɛgyina hɔ no, ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ saa moment no, woabɔ bra awie, body no wayɛ adwuma adu baabi, ɛyɛ Ɛka nka ɛbɛkɔ akɔka shop. Nti wayɛ adwuma ɛdu baabi no ɛwɔ sɛ wo nipa no wotumi di activate wo ho nso ɛnyɛ wo na wo di activate wo ho na obi na di activate wo nti wonhu time a deactivation no bɛba nti wodi ɛte wo ho ɛfiri asase so ɛɛ baabi a ɛbɛka sɛ wo disconnect wo ho ɛfiri biribi mu anaasɛ ɛɛ wo disconnect wo ho but this moment no yɛsi wodi activate wo ho ɛfiri asase so ɛna buroni ayɛ ne deaf ama wo wote deaf no nso a Wotumi hu sɛ ɛɛ wɔ mu, ɛsande ɛɛ. Te sɛ no woredi activate wo ho afiri ɛɛ no mu as ɛɛ no a wobɔ mu as balanced creature no. You are now deactivating yourself from earth and from air. So wate aseɛ? Nti ɔse death, wofiri asase so, wowu. You are dying. Death, deɛ ɛkyerɛ no no. Nti ɔhwɛɛ saa nneɛma mmiɛnsa no ɛna ɔka bɔɔ mu maa wo ɛna ɔse, let's give them bed obi a mɛkyerɛ wase anaa wanyɛ connected anwene ho anya asekyerɛ bi a wobɛtena mu saa wobɛfɔfele word no but wonte aseɛ na wote mu saa so ata sɛ na yɛte mu saa na nkɔfo afa so de yɛ adwene ɛredi agorɔ ɛwɔ asase na ɛbaeɛ no so nti saa thth na ɛsosɔsosɔ so no nyinaa no ɛyɛ position bi a wɔde yɛto ɛwɔ creation mu

yɛfrɛ no sɛn, ɛɛ TH, ɛma wo position bi wɔ asetena mu. Nti wofiri death mu no, wowu no a, wɔde TH no abɛsɔ death no so ama wo no, ɛyɛ position bi a wosan akɔ back. Nti B na muhu wɔ no gyina hɔ ma balance, ɛyɛ second, ɛyɛ two, ɛwɔ yɛfrɛ no sɛn, alphabet no, B gyina hɔ ma two, A no gyina hɔ ma abɔdeɛ, ɛna B no gyina hɔ ma Creation woba wohu sɛ wɔde bi no akɔhyɛ bɛf nti wofiri creation a wobɛba bɛf you come and enjoy air nti bi no wohwɛ e no so a e no yɛ fi fi alphabet ɛno nso yɛ five five nso yɛ fi ɛna wohwɛ di nso a di nso yɛ fourth alphabet four nso yɛ foundation nti saa time no a wowu no anaasɛ wɔn si death no you are, are going back to your foundation baabi a wofiri ba no wosan kɔ back to there. So ate aseɛ? You are going back to your foundation, baabi a wofiri a wobɛda wo maame yam a wobaa asase so no. You are going back to there. Na hemfa na onim sɛ wokɔ back a woto wofrɛ no heaven anaa hell? Ɛna hemfa na onim sɛ wofiri baeɛ a wofrɛ no heaven anaa hell? Deɛ teachings a yɛyi anaasɛ adeɛ no a yɛsua wɔ ha no, yɛpɛ sɛ wofiri wo mind. So ate aseɛ? Yɛpɛ sɛ wo release w'adwene. Wo nipa no ho sɛ woyɛ woyɛ woyɛ connected. Wo nipa ho sɛ woyɛ free. Wo nipa ho sɛ wohu sɛ Wonhia obi na wayɛ anwanwadeɛ bi ama wo. Wonhia obi na wayɛ nsɛnkyerɛnne bi ama wo. Woaa nipa, wowɔ tumi sɛ woyɛ nsɛnkyerɛnne ma wɔn. Nti yɛpɛ sɛ yɛma wohu sɛ, anaasɛ yɛwɔ ha a yɛpɛ sɛ yɛn nyinaa yɛte aseɛ sɛ, we are natural human beings. Nti ɛduru hɔ na yɛkyerɛ wo natural shapes no a, afei woahu sɛ woyɛ natural human being. Woabɛhu sɛ, wo sɛ woanya ident, identity no a mede bɛkyerɛ mo no, wode bɛ, wo, you accept it because woyɛ human being. Nti nneɛma no a yɛresua wɔ ha no bɛma, ɛbɛ, ɛbɛ release wo ama woahu sɛ ɛho bɛhia sɛ wobɛhia saa identity no ato wo so so ata sɛ wobɛhu sɛ ɛho bɛhia sɛ wobɛhia saa identity no ato wo so te sɛdeɛ china ni ɛwɔ no identity germany ɛwɔ no identity me se aborɔfoɔ no a yɛkyerɛ mo kasa no koraa no hmm. kasa no a yɛkyerɛ alphabet no a yɛkyerɛ wɔ ha no capital letters no ɛyɛ eh, nkɔfoɔ bi dea Ɛhee, small letters no nso gyina hɔ ma ɛnyɛ nkorɔfoɔ biara da, ɛyɛ natural shapes but obi ayi no capital letters sɛ ɔde bɛ forme ɔno ne ɔde bɛ code ne kasa nti na ka capital letters no ɛyɛ different from small letters no nti mo deɛ mo observe ɛdu yɛ kasa no so a mo bɛte aseɛ so easy yɛ asɛ sɛ deɛ yɛte no nti yɛkyerɛ wɔ adeɛ a yɛpɛ sɛ ɔma wo tactical points bi a wo nso wobɛdwene ho na afei wo ara woayɛ conclusion ama wo ho. Ebia ne ade no a wodwene ho no, wonte ase saa moment. Nya wo ho aboterɛ. Dwene ho, dwene ho, dwene ho. Sɛ wonnya mmuaeɛ biara mma wo ho a, na hu sɛ problem wɔ hɔ. Ɛwɔ sɛ wo nipa biara, biribi a wopɛ sɛ ɔte aseɛ biara, ɛwɔ sɛ nipa na ɛkyerɛ wo, ɛwɔ sɛ wotumi nya understanding. Woate aseɛ, ɛwɔ sɛ wotumi nya understanding straight without sɛ obiara kyerɛ wo. But sɛdeɛ, ɛsiane sɛ yɛato yɛatwene no nti, Enti na ɛho behia sɛ obi bɛkyerɛ yɛn biribi anaasɛ obi bɛkyerɛ biribi ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi asan reconnect back yɛn ho to nature. Nneɛma a ɛsisi wɔ Ghana no nyinaa is because we don't have identity. It's because we, we are not identified by our mother. It's because we are not identified by any by ɔbɔ adeɛ. Ɛno pɛ ne secret ɛdim. Ɛno pɛ ne secret a meka kyerɛ wo. Professor bi a ɔno se ɔyɛ professor a waben wɔ wiase nyinaa no, ɔmbra mbɛkyerɛ yɛ sɛ deɛ me meka kyerɛ wo anaasɛ deɛ yɛreka wɔ ha no ɛnyɛ nokorɛ. Sɔfoɔ bi a ɔse waben, obi a ɔse waben wɔ wiase nyinaa, menka Ghana pɛ, ewiase nyinaa, deɛ ɔse ɔnte aseɛ no, ɔmbra mbɛpuruvu nkyerɛ me a mete ha yi, sɛ sɛ ɛnyɛ wo na woka, yɛmfa no sɛ ɛnyɛ wo na woka, me na meka, enti ɔmbra mbɛpuruvu nkyerɛ me sɛ deɛ meka kyerɛ mo no ɛnyɛ nokorɛ. Ɔpuruvu kyerɛ me a, wapuruvu akyerɛ mo directly anaa indirectly, ne nyinaa, ɛkɔsi hɔ ara. So wate aseɛ? Yɛresua adeɛ, enti saa na ɛteɛ. Yɛn kasa na ɛbɛrelieve yɛn, ɛbɛma yɛn nyinaa yɛayɛ ok, ɛbɛma relief bi wɔ asase yi so. Nti ɛwɔ sɛ yɛkasa na yɛte aseɛ. Sɛdeɛ bɛa woka kyerɛ obi sɛ go bed, anaasɛ I dey go bed, anaasɛ we dey go bed, anaa she dey bed or he dey bed a, woahu sɛ wo nipa no, saa moment no wo fulfille words bi a wonte aseɛ. Nti sɛ woahu no, woka kyerɛ obi koraa na wonim bed no a woka no, wote aseɛ? nti woba as woba nipa mu a yɛsi you you are put to birth ɛna wo if you are put to birth no wo kasa mu no birth ɛyɛ awoɔ tie kasa no o ɛyɛ awoɔ awoɔ na mo hu ne saa no ɛyɛ ɛyɛ word bi a yɛamɔ ne yie because yɛato yɛato ne nti yɛmɔ ne yie ama aka yɛ hɔ nti yɛsi ɔkɔ awoɔ so ɔkɔ wo ne ho nti ɔkɔ ahowoɔ so so ata sɛ ɔkɔ wo ne ho nti ɔkɔ awoɔ so. Ɔmo twa no short ayɛ no awoɔ te sɛ deɛ abrɔfoɔ nso tumi twa ɔmo kasa so short yɛ no bird ma yɛn no anaa sɛ yɛ abbreviate bi ma yɛn no yɛn nso yɛ kasa no ɔkɔ ahowoɔ so ɔkɔ wo ne ho wokɔ wo ho so a probability sɛ woba asase so a mframa bi fa wo no ɛyɛ high ɛtɛ ho nyia sɛ wobɛkodu kodu nneɛma bi akyɛ position bi sɛ you are come to eh, eh, wode th bi bɛsoso biribi so aka sɛ wo position in earth no ɛyɛ balance dabi Nipa biara, wo ba ase, wo ba ase, wo, ɛwɔ sɛ nka nipa na kyerɛ wo, ɛwɔ sɛ nka me tia na me kyerɛ wo, ɛwɔ sɛ nka wo, yɛka yɛ kasa, nti me ka ɔkɔ ahowoɔ so a, wo bɛ bisa me sɛ dɛn ne ahowoɔ, nka wo te aseɛ, nti nka me kɔ twerɛ ahowoɔ nso a, ɛwɔ sɛ me tumi twerɛ ahowoɔ a, me use general alphabet no ntwerɛ, dabi, ɛwɔ sɛ nka me tumi twerɛ sɛ me yere anaa sɛ ne yere ɛkɔ ahowoɔ so, anaa me maame ɛkɔ ahowoɔ so, na ɛsɛ sɛ wate aseɛ sɛ me maame ɔkɔ wo ne ho. Enti afei ɔwo ne ho wie a wobisa no sɛ ɔwo bɛrima anaa ɔwo ɔbaa because wawo ne ho but afei na ɔbɛ specify ama wate asɛ sɛ ɛyɛ ɔbaa anaa sɛ ɛyɛ bɛrima. Enti wowo wie nso a yɛwɔ nna bi a ɛwɔ sɛ saa ɛfɛ ne sɛn akwala no woyi ne pie na wode no bɛkyerɛ na wobɔ ne din. Saa nneɛma no nyinaa wɔ asekyerɛ. Wood no repue abɛkyerɛ abɔdeɛ o. Ka hu sɛ nnua nso yɛ abɔdeɛ te sɛ wobɛbɔ ne din sɛ yɛfrɛ no sei. Nnua nso no nnua nso na yɛhu wɔn saa no. Wɔrete din a wobɔ sɛ wo ba no yɛfrɛ no saa no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛ ɔyare na akɔte dua bi abɛsa wo ba no yare a, ɔno nso tena akyire a ɔbɛhu sɛ o yɛde no akyerɛ me, yɛ introduce no ama me. Nti dua no a mode kɔsa no yare no ɛbɛgye no. Nti tete no wonyare mpo na waka sɛ wokɔ hospital. Because aduane na yɛdi nyinaa ɛyɛ herbs. Nti yɛdi nyinaa ɛnsa yɛn mu yareɛ. First no ntontom ntontom na wɔwɔ hɔ deda o na wɔwe yɛn dedaada. But ɛsiane sɛ yɛdi herbs, yɛdi leaves no nti no, yare na wɔgya ama yɛn no, ɛyɛ affect yɛn, ɛmbreki yɛ down. But sisi a mohwɛ nnuane a yɛdi. Nti ɛbɛyɛ dɛ na ntontom we wɔ a, ɛmbreki wo down. Ebe break you down straight. Nsa bɛ no yɛyɛ introduction. Introduction nso a yɛyɛ wo no as a baby no waba into life no as a balance creature. Saa time no yɛ balance waba fresh. Wonnim bɔne. W'adwene yɛ virgin. Nti waba fresh saa no. Ɛwɔ sɛ yɛ introduce wo. Tete n'asɛm na meka no akyerɛ mo saa no. Ɛnyɛ nnɛ nnɛ a deɛ yɛhu wɔ ha a yɛyɛ ceremony bi a yɛkɔbɔ show aseɛ no. Ɛnyɛ no bi. Asɛm na meka kyerɛ mo no. Debia meka sɛ wo grandfather koraa yɛ young.

Connection no nso no gyina kasa no so nti nipa no kasa a abɔdani no e identify no nti ɔmbrɛ ne identification biom. Esiane sɛ abɔde identify no nti ɔka biribi a na ayɛ dwuma. Mo deɛ deɛ nti a yɛka yɛgu so ka kyerɛ mo sɛ bible mu nsɛm no nsɛnkyerɛnne a ɛsisi wɔ bible no mu no ɛyɛ yɛn nananom na ɛyɛɛ saa nsɛnkyerɛnne na wɔde praises ɛma Jesus anaasɛ de hyɛ religion mu. Yɛn nananom na ayɛ saa saa miracles no ato hɔ. Ɛna ɔmo de ka asɛm foforɔ akyerɛ yɛn but yɛnom bi no yɛnim deɛ ɛkɔ no anaa sɛ yɛte aseɛ no ɛno nti na yɛte a yɛnom nso dwene ho na dwene ho sɛ saa miracles no wɔ hɔ ampampaa sɛ broni bi bɛyɛɛ saa miracles no mae a why are we dying why are we suffering in Ghana why are people dying why are adɛn nti a yɛsutu sutu nkurɔfoɔ adɛn nti na saa nneɛma no nyinaa kɔkɔ so adɛn na yɛn mpanimfoɔ yɛyɛ saa adɛn na yɛn asɔfoɔ yɛyɛ saa Adɛn na nkurɔfo bi te baabi a wɔbrɛ a three three square meals koraa they can't satisfy themselves a day? Wobɛhu obi nso na kyale wote ɛhyɛ no koraa no, wonim sɛ wo koraa wonhyɛ saa mpaboa no, wo fie koraa wonam koraa wonhyɛ saa mpaboa no. Nso obi ohu obi na saa kyale wote no hyɛ no. Adɛn na obiara, adɛn na this time no, we are not seeing that balance balance exposure anymore anaasɛ saa word no sɛdeɛ nka ɛgyina hɔ ma ɛfɛ no sɛ Bɛfo no, sɛnea deɛ nti ka ebi gyina hɔ ma no, adɛn nti na yɛnhu sɛ nnipa nyinaa yɛ balance wɔ asase so? Na wobɛhu sɛ ebi rebrɛ, na wobɛhu sɛ ebi yɛ okay. Nso na ɛyɛ mpanyinfoɔ bi anaa leaders bi na ama saa ade no ɛkɔ so. Ne se ɛyɛ because yɛni identity, nti yɛn mpanyinfoɔ no nso yɛ yɛ biribi a, anaasɛ wɔyɛ biribi wɔ yɛn ho a, they don't get punishment. Bible mu pɔmpɔ no a wɔsi bobɔ bobɔ Job ne adeadeɛ no, saa pɔmpɔ time no ɛsan bɛba back Yɛ kasa na ɛde bɛba back o. Mese animguasɛe nneɛma no a ɛda punishment no a ɛda kasa no ho no, yɛde nyinaa bɛto ama mo. Yɛbɛyɛ sika onya ama mo. Na mo nso muhu sɛ sɛ sɛ nsɛm no a ɛsi so a Bible nim nyinaa no, ɛbɛsa hape bio na wahu sɛ saa yɛ ampa sɛ ɛnyɛ Jesus bi ɛna ɛbɛwu gye obi. Ɛyɛ yɛn nananom na ɛyɛ nsɛnkyerɛnni, ɛyɛ nananom na ɛyɛ yɛ nneɛma bi ɛna ɛwɔ sɛ nkɔmɔ ka kyerɛ yɛ sɛ e, mo nananom na ayɛ yɛ nneɛma bi sɛ yɛ o. Ɔmo wɔ ɔmo yɛ powerful nti monhwɛ mo amammerɛ akyi monhwɛ mo culture akyi na mondi but ɛsan sɛ ɔmo pɛsɛ ɔmo to ɛtwene na ɔmo yɛ nnipa bɔnefoɔ na ɔmo yɛ abrɔfoɔ no nti no ɛwɔ sɛ ɔmo de seeyɛ na ɔmo ka kyerɛ yɛ sɛ Jesus bi anaa broni bi na ɛbɛyɛ saa anwanwadeɛ no maa yɛ dabi yɛ yɛ nim nti saa pɔmpɔ no ɛbɛsan aba back wo wo wo wanfofele kasa no na wogye tum wanfofele na wode di wo nyɔnko bɔne a saa pɔmpɔ no ɛbɛba back Ekuro bi bɛ bɔ wo a wo yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ de ahaban bi aka wo a ɛnfa because wo firi wo firi adom no ase wo firi identity no ase ɛno na ɛyɛ adom no o wo ka adom adom but wo nim sɛ ark dome no a ɛda yɛ so no ɛna broni ayɛ no adom ɛna wo twerɛ adom wo ka adom but adom no a wo ka no wo nim sɛ ɛyɛ ark dome no a wo hyɛ aseɛ no ɛna wo fɛ no adom. Nti wofiri aseɛ na woyɛ wo nipa bi bɔne a, ɛwɔ sɛ wogye akatua a ɛnwɔ sɛ woyɛ me fine, woyɛ me bɔne, meteɛ woyɛ me bɔne na manhu sɛ woayɛ me bɔne a, ɛwɔ sɛ biribi tumi tua wo ka. Ɛna ɛgye di sɛ ɔbɔ adeɛ ɛna ɛbɛtua wo ka. Ɔbɔ adeɛ no ɛna wo nso wohu sɛ nipa no a ɔyɛ wo bɔne no, ɔnam hɔ, ɔfili free, ɔyɛ okay, ɔlivi better koraa sen wo a woayɛ wo bɔne no. But wonte aseɛ. Because wonni identity bi a nka wobɛgyina so ama otwadeɛ ampɔn, Nyankopɔn. apa no hyɛ saa nipa no ama wo no nti wobɛhu sɛ nipa no ayɛ wo bɔne so na ɔnam hɔ firi because mo nyinaa monni identity nti identity bi wɔ hɔ mpo na baako ɛfiri aseɛ ɛdi ne yɔnko bi bɔne a wobɛhu sɛ ɔbɛnya punishment ɛna yɛyɛ bi before ɛna yɛ Africans no yɛ punishment no wobɛhu ɛyɛ physical yɛnyɛ aborɔfoɔ yɛ punishment no yɛ physical ɔmo deɛ no nyɛ physical nti wohu sɛ broni yɛ obibi ama akɔ twitwo no aklɛ wo no ayɛ free because onim sɛ ɔno punishment bi ni hɔ a ɛreba wo so physical punishment ni ɛreba wo so but yɛ abibifoɔ no yɛyɛ deɛ no woyɛ obi bɔne a ekuro kura tumi bɛ da ɔha wɔn mu aso okuro tumi bɛ da wɔn mu aso na wɔn asɛ di wɔkyi ekuro tumi bɔ bɔɔ baabi nti na wɔn tumi mpie nkɔ baabi na ɔhyɛ dɛm na ɔsɛ ɔhyɛ dɛm so ata sɛ ekuro no enwu saa na odi akɔ wuo mu ebe depend sɛ wowɔ ayɛ w'adwene sɛ wopɛ sɛ wonya adwensaka anaasɛ Yɛn nananom ahu sɛ wɔnya adwensakra no, na afei sɛ yare no bɛyɛ fi so na wɔnya adwensakra ba nnipa mu bio ma abɛyɛ nnipa nnepa nneɛma a, ɛyɛ nnepa nneɛma. Wobɛyɛ saa nneɛma no deɛ a, na ɛyɛ sɛ ɛwɔ sɛ wɔgyaw na asan aba nnipa mu. But wɔhwɛ na sɛ wo nipa no, wonya, ɛfɛ no sɛ, wonya adwensakra biara no a, ɛwɔ sɛ wɔn toa so na wɔfa so na wɔyi wo firi hɔ na nnipa papafoɔ bi nya kwan bɔ bra wɔ asase yi so. because Nyankopɔn bɔɔ obiara baa asaase so no, ɔde obiara baa as ɔde obiara baa pɛyɛ mu. Equality mu na ɔde obiara baeɛ. Nti ɛsɛ saa equality no a yɛde nyin na nka yɛde bɔ yɛ bra na nka yɛde wu kɔ. But ɛbɛdu baabi a na ntawantawa ne nsɛmnsɛm atwa yɛn ho ahyia. Ne nyinaa fi ne nyinaa fi eh, eh, eh, because yɛnni yɛ kasa. Ne nyinaa gyina because yɛnni yɛ kasa. Anaa ɛsiane sɛ yɛnni yɛ kasa no, ɛno nti na saa nneɛma nyinaa ɛkɔ so. Sɛ yɛkita yɛ kasa a, Obia ntumi nyɛ obia bɔne. Nka asase no a yɛte so no anaa Ghana no a yɛte so no, nka deɛ asɔfoɔ yɛyɛ ne deɛ politicians no yɛyɛ no, nka wɔntumi nyɛɛ saa. Nka they will know the importance to fulfill words, te sɛ deɛ wɔfulfille words, corruption ɛda ɛwɔ ɛwɔ government mu nti wɔfulfille no saa. Nti wo nipa nso, wo kɔm de wo a, wo fele hungry, ɛyɛ kɔm, nti ɛwɔ sɛ wɔfulfille kɔm. Hunger yɛ word, kɔm yɛ word nti ɛsɛ sɛ ɔfofelo no. Nti once kasa no wɔ system no mu, ɛho bɛhia sɛ wobɛtu ho anammɔn. Saa na ɛteɛ. Ɛhɛn. Nti sɛ mo ne bɛyɛ adwene a, hmm, mɛ, mɛ, yɛbɛ, yɛbɛsua adeɛ wei ho adeɛ. Mo sɛ Ghana Ɛyɛ because yɛwɔ twelve tribes of Judah bi ɛwɔ Bible nim anaasɛ ɛyɛ kasa bi a ɛda hɔ. Nti gather gather no we will be fulfilling those words a yɛnhu. Nti ebi bɛdu a afei words no a yɛafoforo no yɛbɛkɔ akɔdu baabi a ɛntumi foforo no nkɔ anim biom. Nti ɛwɔ sɛ din bi a wɔato no din judgment wɔn san foforo ne saa din no. Ɛna megu so kae wɔ sɛ judgment no ɛnyɛ nyame bi na ɛba abɛgyɛgye wo. Yɛn no firi w'adom na yɛ free na yɛ free human being. Because sisia no wobenya kasa bi a obi yɛ wo bɔne a te sɛ wobesua kasa bi a obi yɛ wo bɔne na sɛ wohu akyire a you now decide sɛ woahu akyire deɛ a ɛneɛ wankasa wobɛ panish nipa no anaasɛ wobegyaa no ama ɔbɔ adeɛ atua ne karma wo identity no deɛ wotumi decide what you want to do wopɛ sɛ woankasa nso afei wohwɛ na mmere bɛkyɛ na nipa no akatua no bɛkyɛ ama ama wo a na afei woa woayɛ deɛ ɔsɛ ɔyɛ na akatua no ɛba ɛma wohu sɛ aba nti sɛm animguaseɛ yareɛ bi ne sɛm animguaseɛ nneɛma bi a yɛbɛba bɛkyerɛkyerɛ mo sɛ ɛka kasa no ho no Ɛno bɛma wo nso wo ho, wokura kasa no a, wobɛhu kwan bɛfa so abɛdi nokorɛ. Ɛna ɛnyɛ sɛ ɛyɛ kasa a ɛda hɔ kɛkɛ, ɛyɛ Bible, Bible mu tanwene a saa nneɛma no wɔ hɔ. Saa nneɛma no ɛsisi wɔ Bible no mu no, ya, saa yareɛ ne saa animguaseɛ nneɛma no ɛsisi wɔ Bible no mu no, ɛwɔ hɔ up to now, but because yɛayɛ disconnected ɛfiri kasa no ho no nti, it is not happening, it doesn't happen, ɛna it won't happen sɛ until sɛ yɛafa yɛ kasa. Nti sɛ yɛ President nim sɛ wɔanfulfille anaasɛ wɔansatisfy ɔman no a, yare bi bɛbɔ no ama ewiase nyinaa ahu sɛ wayɛ bɔne a, nka ɔbɛ ɔbɛdi nokorɛ. Nka ɔbɛfefe ne wɛs. Ɛna yɛn ampa nso ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ sɛ ɛyɛ obi bɛka obi bɛdwen sɛ ɛfɛn sɛ ɛyɛ agorɔ bi anaasɛ ɛyɛ jokes bi na ɛyɛ but ɛnyɛ ne jokes. The thing is real. Ɛyɛ real ɛma Ghana. Ɛyɛ real ma African continent. ade no ahoɔden wom, tumi wom. Ɛno nti na ɛho nhia sɛ sɛ nka me nkoa mete metumi de agyegye yɛn mpanyimfo ama nneɛma bi akɔ so ama moahu but rules na ɛda kasa no mentumi mfa ngyegye mo mentumi mfa ngye obi anaa mentumi mfa nyɛ obi bɔne anaa papa mpo mentumi mfa nyɛ obi a mema no nhu yɛ ɛwɔ sɛ meyi kyerɛ mo nyinaa sɛ kasa mo hu mo nyinaa mo hu na afei moahu sɛ obi de ato ne ho so na ɔyɛ bɔne a deɛ ebesi wɔ ne ho so no mo nso mobɛhu bi Nti ɛho bɛhia sɛ kasa no deɛ this time no ɛbɛ yɛ kasa no ɛbɛba system no yɛbɛ implement anaasɛ yɛbɛgye atom na yɛde ebu yɛn ho because ɛno mu na yɛn ho bɛtɔ yɛn o religion no deɛ nkɔ o ɛyɛ sɛ deɛ de bi a meka kyerɛ mu ɛnkɔ baabi a ɛte hɔ because kasa no wɔ hɔ deɛ religion nso ɔte hɔ saa yɛasa akɔsi ne headquarters ɛde air condition ɛkɔhyɛ mu ama no sɛ cathedral Cathedral no yɛ kasa no nso nti no, wohu sɛ wɔakɔsi cathedral hɔ, ɛna cathedral no si hɔ, ɛna ɛmfa hwee mmerɛeɛ. Ba nka saa cathedral sika no, sɛ ɛnyɛ cathedral na ɛwɔ yɛn sika mu na yɛfofele no, te sɛ deɛ wo nso wote hanger a wofofele hanger, wote kɔn a wofofele kɔn no, sɛ ɛnyɛ cathedral na ɛwɔ hɔ na yɛfofele cathedral a, nka ɛwɔ sɛ saa cathedral sika no, ɛtumi di adwuma. ɛbɛbie adwuma no ara because ɛbɛduru baabi no cathedral ɔmbɛsa akɔsi foforɔ bio ɛbɛsa akɔsi foforɔ nti saa sika no nka ɔmbɛsisisi future cathedrals nyinaa no nka ɛbɛbie adwuma ama ɛbɛduru baabi koraa no yɛnhia adwuma nti ɛwɔ sɛ ɔman ma no afili good nti ama afoforɔ nso bɛba afei na ɔmo nso abɛyɛ adwuma na nso yɛ taxi ɔmo na yɛn nso yɛnam mu na citizens no we are living good na yɛ baabi a ɔmo atare yɛ baabi a na mfutuo ne atɛkyɛ no a ɛtwa ɛho hyia no na yɛ maa no nso nso ayɛ fɛ woka wei a ebinom dwen sɛdeɛ woka no ɛnyɛ nokorɛ. But wobɛhu sɛ deɛ meka no nyɛ nokorɛ no, ɛwɔ sɛ wo ne obi susu ho. Japanfoɔ wɔ hɔ, Tokyofoɔ wɔ hɔ, Chinafoɔ wɔ hɔ, adɛn na mommisɔɔ wɔn sɛ deɛ meka no ɛyɛ true anaa ɛnyɛ true? Adɛn na mommisa wɔn? Ɛno mu na mode bɛsua adeɛ, ɛno mu na mobɛhu sɛ mo nuabɛrima a mete a ne mo rekasa yi, meka biribi kyerɛ mo anaasɛ ɛyɛ true. Moanyɛ no saa deɛ a, ɛbɛyɛ den sɛ mobɛhu sɛ deɛ meka no yɛ true because what you are hearing now is a new thing altogether. ɛyɛ new thing ma wɔn montee da nti this time no ɛwɔ sɛ yɛa yɛhu yɛ identity yɛa yɛhu sɛ yɛyɛ ghanafoɔ yɛyɛ bibifoɔ yɛa yɛgye tum sɛ yɛyɛ abɔdeɛ ɛno ti firi w'adwen na wo sɛ sisi a na woka bed akyerɛ wo nua a wonim kɔmfa so hyɛ bed ma wo you come to life you feel air You live on earth and you die, you deactivate yourself or the ɔbɔadeɛ will deactivate you, nti ɛyɛ death. Ne nyinaa nso ɛ ɛ ɛ ɛ wɔ mu. Ti si ano wo die a ana wowu a you not enjoy ɛ again. Saa ta sɛ adeɛ san so na wokɔda a na wakɔda te sɛ akwadaa. Hwɛ sɛdeɛ ayɛ a nkurɔfoɔ bi da mmaa ne mmarima yɛn nuanom papafoɔ no nyinaa especially awɔ koraba a hwɛ sɛdeɛ panyin koraa da mpa so. Wobɛdwene sɛ akwadaa. woda hɔ nso a woayɛ sɛ akwadaa. Nti wɔfa no sɛ you are going back to your foundation. Ɛno nti na wɔde di ɛstate no. Sɛ nka def no, mobɛtumi anya kasa bi nso. Sɛ nka wɔbɛtumi de ti astate def. Th ayɛ def ama yɛ. Anaasɛ wɔbɛtumi de kasa bi afɔ mo def ama yɛ. But wɔto nso di because di no gyina hɔ ma fourth alphabet, uh, fourth figure in the numeric system no gyina hɔ ma four. Four nso yɛ foundation. Ɛno nti na wodan biara four corners wɔ mu. Ɛno nti na wo dan biara no ɛyɛ four. Ɛno nti na dan biara woyɛ pillars wɔ mu. Ɛyɛ foundation ɛma wo. Nti you are going back to your foundation. Ɛyɛ baabi a wofiri baeɛ. Nti me nuanom adɔfoɔ, me nuanom Ghanafoɔ, saa platform yi ɛyɛ for Africa. But ɛsiane sɛ expression no bɛba bɛyɛ problem kakra ma yɛn nti, ɛho bɛhia sɛ yɛn a yɛyɛ Ghanaians no, ɛna yɛn nso na yɛ gateway to Africa. Ɛno nti na adom no baeɛ no. Ɛno nti na akyɛdeɛ no baeɛ. Ɛno nti na gift no baeɛ. Moaka, makae me ho koraa. Yɛbɛ, yɛbɛsua gift and, eh, fɛn no sɛn, talent. Yɛbɛhwɛ ho asɛm aka. Ɛno nti na gift no baeɛ no. Ankɔ Benin. Ankɔ Nigeria. Ankɔ, ɛfɛ no sɛn, Niger, Niger ne n'asefoɔ. Ɛno nti na ɛbɛpie mu Ghana. Ghana yɛwɔ adze oye. We have good things. Deɛ aborɔfoɔ yɛ nyinaa na yɛ yɛhwɛ wɔn no nyinaa no ɛyɛ Ghana ɛyɛ Africa ɛna wɔn bɛfaa saa nneɛma no nyinaa y'agodie nyinaa ɛyɛ Africa yɛ nneɛma a yɛyɛ nyinaa ɛyɛ Africa ɛna wɔn ka kyerɛ wɔn ho sɛ wɔn na wɔn invɛntin saa nneɛma no yɛn nananom sɛ mmerɛ bi ba a yɛn gye kasa no ntum wɔn nso kasa no wɔn bɛgyina so akyerɛ saa afoɔ no sɛ yɛ ɛna yɛyɛ ɔbɔ adeɛ ɛdɔba. Yɛ na yɛyɛ saa afɔɔ no a wɔkaa wɔka kyerɛɛ wɔ Bible no mu sɛ, Hwan na ɔbɛgya ne mmoa nyinaa hɔ akɔdi baako akyi? Sɛ wɔdɔɔso sen yɛn nti, wɔnte aseɛ sɛ Ɔbɔadeɛ bɛgya wɔn nyinaa hɔ na wɔabɛdi Ɔbɔadeɛ no abɛdi akyi. Yɛyɛ ɔbaatanpa no abɔdeɛ. Yɛyɛ ne favourite. Wonim a meka kyerɛ wo, woyɛ natural. Firi w'adwene ho sɛ woyɛ natural human being. Wɔakorikori nsɛm yi ahyɛ Bible no mu a, akyekyere wo. Wɔn de baa no, wɔn de chain na ɛbɛsosɔ wɔn nan. Wɔn hu sɛ wɔn ahoɔden sen chain. Wotetee chain. Nti ɛwɔ sɛ wɔn takere wɔn adwene. Sisi ano wɔn tame wɔn adwene. Mse aborɔfo no ɛmɛ bɛ so a yɛbɛ bɔ wɔn akyi. Ɛbɛ bɛ so a mɛmɛ videos no ɛwɔ borɔfo mu. Na wɔn ate aseɛ sɛ sisi ano yasɔre. Before mɛ sate ɛwɔ borɔfo no mu na yɛ ate nneɛma bi aseɛ wie. Yɛ yɛ hu wɔn wɔn to awie. na ɛyɛ ayɛ smart awie. Mohu sɛ kasa no ɛredi anya, ɛha yɛn nti. Mohu sɛ men's gold nsɛmsɛm na ɛkɔ so wɔ Ghana no. Mohu sɛ monte ade papa bi asɛ ɔmo yɛ ama yɛn anaasɛ ɔmo yɛ afa ho. It is because investment na wɔkɔ yɛ no, wante aseɛ sɛ ɛyɛ invest mind ɛna buroni pɛ sɛ ɔka kyerɛ wo. But wato atwene sɛdeɛ bɛyɛ ɔbɛnya kwan awia wo no nti wayɛ no investment ama wo. Enti infect mind wo na ɛsɛ nka wohu deɛ wode wo sika bɛyɛ na mfasoɔ aba ho ansa na ansa na wode akɔma no sɛ ɔmfa nto hɔ mma wo na ɔmfa nyɛ dwuma na profit anaasɛ ɛsom bra mfasoɔ na wode asɔpɔto saa ade no a wode sika no hyɛ aseɛ no but woante aseɛ yie no nti wotam sika nyinaa kɔmaa no sɛ ɔmfa nyɛ dwuma na ɔmfa nsi ho mmerɛ wo sika no amma biom Obu no sɛ sɛ nka ɔte deɛ sɛ wode sika no ayɛ ase na wante aseɛ na wode abrɛ no nti ɔho kwan sɛ ɔdi sika no na later ɔka kyerɛ wo sɛ ɔbɛtua wo, wontumi nyɛ no hwee. Wakyerɛ wo aseɛ, word no wɔ hɔ ɛwɔ sɛ nka wote aseɛ but ɔmo nkyerɛ wo aseɛ, yɛnkyerɛ yɛn aseɛ na yɛate aseɛ nti words no wɔ system mu yɛbɛ fulfille words no saa akɔsi mmerɛ a yɛbɛfa yɛn ntoma pa ɛyɛ kasa no ɛbɛhwɛ akyiri akwan. Yɛahwɛ akyiri akwan a, Wes no, yɛbɛkɔ so afefele aborɔfoɔ Wes. Nso na yɛyɛ Wes papa bi gu baabi. Yɛn Wes a anka ɛnndii yɛn ho sika bebree no, anka ɛda baabi o. Anka yɛbɛnya sika wɔ more sika wɔ system no mu de ayɛ nneɛma ama nkorɔfoɔ no. Yɛfefele aborɔfoɔ Wes na yɛn ho kyere yɛn. Sisi a wo sika no ayɛ sɛ anka wode bue adwuma bi na anka wo nua bɛnya bi yɛ wɔ akuraase. Wode akɔma Men's Gold. Wode akɔto baabi sɛ yɛnhwɛso mma wo. Nti ka wode sika no bue adwuma bi na w'ani kɔ adwuma no ho koraa na mfasoɔ ba adwuma no ho a, Nka afei wobɛtumi ahu sɛ ɛwɔ sɛ wotumi de kɔto hɔ afei but ɛsiane sɛ wante invest mind saa kasa no madi kɔdu wɔ me videos no bi mu nti wokɔhwɛ abɛte aseɛ kasa no bi wɔ hɔ a yɛhu yɛ yɛn twerɛeɛ no a yɛ identity no a ɛna yɛbɛhu kwan a mofaa so ɛto yɛ tweneeɛ wate aseɛ ɛna yɛbɛhu kwan mofaa so ɛdavɛte yɛ adwene but yɛnyɛ hu saa kasa no yɛnom bi na ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛte aseɛ Gye sɛ yɛatwe wɔn akɔ akyiri kakra ansa na yebetumi ate nea wɔn nneyɛe yɛ no ase. Enti bank fa wo sika a, wohu sɛ bank fa wo sika a, saa de na ɛtaa sisi wɔ Ghana. Bank fa yɛn sika a, yɛnyɛ obi anka bi, obiara ntumi nka bi. Obiara nso ntumi nka bi because wɔbu no sɛ ɛwɔ sɛ wɔte. Ɛnti na migu so ka kyerɛ wɔn sɛ nea meyɛ wɔ ha obiara ntumi ntwe ne ti because wɔahu sɛ minim nea meyɛ. Nea meyɛ nso na ɛyɛ nokorɛ a mikita. Wate aseɛ? Deɛ meyɛ nso na ɛyɛ nokora mekita. Nti banks ne yɛn nya problem a yɛnyɛ obi mane nka bi mae because ɛyɛ kasa a ɛnyɛ yɛn kasa ɛna wo di akyire. Nti wɔn ntumi mɛka bi. Wɔn deɛ sɛ wɔn wɔn ntɔn bɛn bi na wo deɛ wakɔ o. Nti wobɛdi akyire saa nti nso nka wote in first mind ase a nka wɔn sɛ sɛ sika na ɛsɛ wode boa wo nua bi anaasɛ wode di adwuma bi na wafa nkurɔfoɔ na afei nsi ho ba a ɛnsan sɛ wontumi fa nto fie no ehu wɔ wɔn mu a ntumi fa nto fie no nti na wɔde saa nsi ho no akɔma no sɛ ɔnyɛ dɛn, ɔnhwɛ so mma wo. Enti ɔno ɔdi saa nsiho no koraa no, anaasɛ ɔdi saa o sika no a wode bɛkɔ akɔma no no koraa no, ɛnsiane sɛ wonya first mind no de sika no astate biribi no nti no, ɛnweigh wo down, ɛnbreki wo down ɛmma wonbɛnya akomayareɛ na wonwu, ɛnbreki wo down ɛmma wonbɛnya adwene mu yareɛ bi na wonwu, still wobɛgu so agyina wo nan so. Men's Gold yɛne mu yɛne wɔn yɛ adwuma, mete wɔn ne Men's Gold yɛ adwuma. Nti ɛbɛdu baabi a wɔn sesaa wɔn terms and condition. Mekaa mo terms and condition, ɛsiane sɛ mewɔ first mind no ɛna mehuu sɛ no, things will not go right, nti me withdraw me sika firi hɔ. Ɛna nneɛma yɛ sisi yɛ o. Me withdraw me sika firi hɔ no, nka me renew yɛ a, nka me nso me ho bɛkyere me. Man renew na me withdraw me sika firi hɔ no nti no, deɛ mo yɛ no ankame. Adom na ebinom no, you have direction, you have the wisdom to maneuver your ways. a ɛnyɛ bɔne kwan so a ɛnyɛ atorɔ kwan so nti woyɛ connected a woyɛ biribi a wote aseɛ woyɛ connected a you know how to switch energies a woma energy bi nwei wo down nti me nuanom adɔfoɔ me nuanom ghanafoɔ kasa ɛho bɛhia sɛ meme ne wo a yɛte hei yɛbɛtu ho anammɔ ɛho bɛhia sɛ kasa no meme ne wo a yɛte hei yɛne obi bɛsusu ho na yɛahwɛ ɔno nso ne opinion anaasɛ ne nimdeɛ a ɔbɛka afa ho. Mo a mote aburokyire, mo ne aborɔfoɔ no nka ho asɛm o, monka nkyerɛ no sɛ deɛ me meka no no, monka nkyerɛ no sɛ deɛ mo nua bɛma me meka no no, meka wɔ twi mu, monkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ wɔn. Wɔn wɔn wɔ identity, nti ɛbɛyɛ den sɛ ɔbɛka kyerɛ sɛ deɛ meka no nyɛ nokorɛ. Ɔwɔ identity na onim sɛ meka about identity no nti no, ɔbɛka mu nokorɛ ayɛ dɛn akyerɛ wo. Saa na ɔmo pɛ o, ɔmo expect sɛ yɛ bɛ sɔre aka sɛ yɛ hia kasa no biom. Yɛ mpaninfoɔ no ɛ expect sɛ yɛ bɛ sɔre aka sɛ yɛ hia kasa no biom because they are benefiting from the language a ɛ nyɛ yɛ kasa no, ɔmo benefite. Nti ɔ benefite deɛ ɔn bɛ ka nkyerɛ wo sɛ yɛ gyae mu, daabi. Wo na wo benefite no, ɛsɛ otumi ma no hu sɛ kasa no, ɛno nti na wo benefite, kasa no nti na wo nso wo ho kyerew, nti wo bɛ sɛ ɔmo sesa kasa no, ɛ nyina ɛ ho tɔ yɛn. na mo de monhwɛ deɛ wɔn bɛka kyerɛ yɛ ɛwɔ Ghana wɔn nya hwee nka they have to accept it nti wɔn accept nso a yɛn ho bɛtɔ yɛn ama wɔn ahu sɛ Ghana fo yɛn nso yɛn ni abie Ghana fo yɛn nso yɛ wɔ adwo yie yɛn nso yɛn nim deɛ adeɛ a ɛyɛ wɔn ni mi ka sɛ wotu kwan na wodu China na wɔn ho welcome to China wɔn ho welcome to China wie a afei deɛ wowura China stores no anim no deɛ wɔde atwerɛ no wontumi nkan. Woba Ghana wɔmmɛbisa sɛ what is going on, where is my language, woba Ghana wɔmmɛbisa. Wokɔ Germany, wokɔ Belgium, wokɔ Italy, wokɔ eh, Tokyo, India, mo deɛ moninim Germany, eh, Japan, Germany ne adeadeɛ. Moba mommɛbisa yɛn mpanimfoɔ sɛ adɛn nti na yɛn deɛ Wobɔ yɛ kurom a wonhu kasa biara but wohu general alphabetical shapes no anaasɛ identities no a ewiase nyinaa de ato wɔn ho so no, ɛno na still wohu wɔ wo kurom but wowura baabi a wonhu ne saa. Mobɛɛ sɛ nka mobɛbisa. Mo, me ne mo te hɔ a me ne mo kasa yi, mentuu kwan da o, me menhu airport koraa da. Plane koraa sɛ ɛnyɛ sɛ ɛbɛfa wiem a nka menhu bi koraa da. But I know what is going on Mumbisa adɛ sɛ ɔtse hɔ no, obi amma no hint, obi annka hwee nnkyerɛ no o. Mo mu biara wobisa no sɛ, How did you know all these things? How, who give you, oh, obi annka hwee nnkyerɛ no o. Woyɛ connected a, wonnhia ni, wonnhia sɛ obi bɛka deɛ ɛkɔ so akyerɛ wo. You know, wobɛhu deɛ ɛkɔ so. Wobɛyɛ sɛ bayifoɔ, wobɛyɛ sɛ anyɛn. Wo- wo- wobɛ- Wobɛyɛ sɛ, wo- wobɛyɛ nipa bi a woanhwɛ yie a, nipa koraa ntumi mmɛn wo, nipa bɛsuro wo. So wo nso na woyɛ woyɛ woyɛ woyɛ clean wo nso na woyɛ good wo nso na wowɔ abadae wo nso na wowɔ ɔdɔ but ɛsiane sɛ nipa ɛnte saa ɛwɔ sɛ nka sɛdeɛ ada ɛteɛ no anaasɛ sɛdeɛ yɛn nso yɛ nyinaa yɛpɛ sɛ yɛyɛ te sɛ obi te sɛ ɔno yɛyɛ connected ɛwɔ asase so no nka saa na nka ɛwɔ sɛ obiara yɛ na nso yare a wonim sɛ ahaban wɔ tie a wode bɛsa wo yare ɛbɛkɔ na ɛho nyia sɛ obi na ɛbɛkyerɛ wo tika ɛyɛ ɛyɛ some foundation bi anka yɛnyi nyinaa no Ɛwɔ sɛ nka yɛnya na yɛnka yɛde anyin aba asase so na nka yɛabɛ enjoy life wɔ asase no a yɛaba so no so but yɛanhu no saa amma no saa all because yɛnni identity saa bere yi Ghana yɛhia yɛ identity deɛ ɛkɔ so yi a nipa kunkum ne adeadeɛ kɔkɔ kɔsi nyinaa we don't have identity obi bɛka sɛ yɛwɔ identity a then na identity no how, how is the identity going to stop all those things saa nneɛma no ba a ɛbɛ prevent no in their own way obi bɛ expose no a wohu sɛ obi wohu kwan mefa no faa so ehu no ɔbɛfe sɛ ɔkɔyɛ bɔne nso na obi ehu ɛsan sɛ woso identity no nti nso no ɔba a the nipa no ɔmbɛtoo presence wone bɛyɛ kwan ne kwan ne odu time a ɔbɛ give you up anaa wobɛhu sɛ wankasa wobɛhu you know woyɛ woyɛ connected a wobɛhu so ate ase wobɛhu Ed wobɛhu no clear, wobɛhu bi, you see everything with life. Ɛno na ada a ɛde te hɔ no a ɔyɛ a yɛ a mo ntena ase a mo ne ho nyɛ mo nwanwa saa no. Wayɛ ne ho available, wayɛ connected. Enti ɔno deɛ ɛkɔ so nyinaa no, ɔhu ɔmmerɛ ne ho. Metie saa, but obiara wɔ ne level of connect, connection ɛwɔ asase so. Obi deɛ higher, obi deɛ lower, obi deɛ normal. Enti ɛdu mmerɛ bi a ɛwɔ sɛ nyinaa yɛtumi nya saa normal connection no bi, mpo kɛkɛ. ne mfa mmɔ yɛn bra. Identity na ebetumi ama yɛanya saa normal connection no nti. Without the identity no, yɛbɛ complaini yɛ pastors, yɛbɛ complaini religion, yɛbɛ complaini yɛ leaders nso still wɔn firi hɔ a, obi nso bɛkɔ akɔhyɛ aseɛ, obi nso bɛkɔ akɔhyɛ hɔ, ɔno nso bɛkɔ akɔto kasa nti ɔno nso bɛafɔfele saa kasa no a ɛda hɔ. Nti yɛanhwɛ yɛ kasa akyi akwan deɛ a, I'm telling Ghanaians, Ghana can't be better because yɛ suban no yɛakɔ koodu ahyɛ kasa ni. Borɔfo kasa no, ne suban no akɔ hyem. Nti wo se are the go bird. Ɛyɛ den sɛ wobɛhu anaa ɛyɛ scarce sɛ wobɛhu sɛ obi ka kyerɛ ne nua sɛ mekɔ nna mu o. Ee kwadwo mekɔ nna mu o. Ama mekɔ nna mu o. Ɛyɛ hardly tete no na na wote saa. Anaa wokɔ village typical villages na ɛna abɛte sɛ obi se mekɔ nna mu o. But this time yɛnte saa. Yɛka mekɔ bed. Bed nso a woka no wonte aseɛ. Kɔ nfa so hyɛ mu a ɔno wonte aseɛ but woka. Yɛkyerɛ ase yi sɛ bɔne biara nni ho, asekyerɛ wɔ ho. Sɛ yɛkyerɛ ase yi, ɛnni yɛn sika biara anaa ɛdi yɛn sika. Ɛnni yɛn sika biara nti ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ. Na afei wo nso woyɛ nipa no wote aseɛ wie a woyi so a wonim sɛ wote aseɛ ɛna woyi so but ɛnyɛ sɛ woyi so a wonte aseɛ. Ɛdi. Nti me nuanom adɔfoɔ, momma yɛnsɔre yɛn kasa no ho na yɛntumi nnwene yɛn kasa no ho this time, na yɛne obi nni ho nkɔmmɔ na yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so a kasa no. Ɛbɛboa Ghanafoɔ nyinaa. Kasa na ɛbɛboa obiara wɔ Ghana. Kasa na ɛbɛma wo nua bi mmɛfrɛ wo sɛ send no ne mobile money because ɔno nso ne ho bɛtɔ no. Ɔbɛyɛ okay. Wonni sika koraa wonnwe wo maame ho because ɔbɛyɛ okay. Wonnwe wo papa ho because ɔbɛyɛ okay. Ebedu baabi no wobɛhu wobɛhu sɛ ɛwɔ sɛ leaders na ɛhwɛ yɛn maame no. Buroni buroni ba bɛrima anaasɛ buroni ba bɛn bi bɛn na wote sɛ ɔhwɛ ne maame aberewa ɛwɔ sika fam. Aberewa no hia phone a nyɛ ne ba no ka ne tɔma no ɔkɔ shop no akɔ akɔ akɔfa. Aba ne ma no aduane di nti ɔkɔ shopping a ɔnni sika koraa ɔkɔ shopping. Aberewa no ɔtumi kɔ shopping a ɔnni sika nyɛ ne ba no na ɛde no kɔ o. Ne ba no deɛ ɛyɛ extra things bi a ne maame birthday bi anaa ne maame occasion day bi na wayɛ biribi ama no ɛno deɛ sɛ nyɛ aban na ɛbɛba bɛyɛ ama wo wo maame wo no na ɛsɛ ɔyɛ ma no but deɛ nka wo maame bɛdi ne wo maame ahotɔ ne wo maame health deɛ ɛwɔ sɛ nka ɛdu baabi a ka government ɛna ɛhwɛ no anaasɛ leaders ɛna ɛhwɛ wɔn na mmom akɔdu saa time no mmom no a wo nso bɔ mmɔden sɛ wobɛhwɛ wo maame no na sika bi a wotua aburokyia ɔsɛn no maame sɛ ɔmfa nyɛ biribi no, esiane sɛ onni kɔnɛhyen nti, ne ti pae no a, onhu aduru a ɛsɛ sɛ ɔkɔte de sa saa ti yareɛ no. Ne sisi bi na ɛyɛ no ya a, onhu aduru a ɛsɛ sɛ ɔnom anaasɛ ɔnoa de sa ne ho yareɛ. Na ɔnenam herbalist so na otuatua sika, na ɔnenam asɔfoɔ so na otuatua sika because ɔnyɛ connected. Na ɔmaame abrewa esiane ɛwɔ sɛ ɔtena ase na aban hwɛ no no, na ɔsoa ɛsoa ɛfɛ ne sɛ ɛɛ ɛɛ Kodu, kodu na ɔsoa no wonim sɛ kodu a ɔsoa yi mame kodu yi ɛndu twenty Ghana nso na ɔde nam awia so wonim sɛ mame dwa a wahyɛ wɔ ha yi ɛndu fifty Ghana nso na ɔte ho saa nso na abɔn ntumi nsɔ saa nipa no ase ɛma no nya saa some freedom or some comfort in life at the age nti mohwɛ comparison a ɛkɔ so yɛ ne aborɔfoɔ no a ɛna wɔn nso wɔn san dɔɔso sen yɛ nti sɛ wɔn dɔɔso sen yɛ a yɛn yɛ a yɛn nnɔɔso no ɛna why can't we be okay Kyerɛ sɛ sɛ yɛ nnɔɔso koraa no why can't we be ok nso wɔn a wɔn dɔɔso no mmom no they are ok and living better ask yourself we don't have identities so we can't be ok that is the whole thing solution anaasɛ problem a ɛda hɔ no sɛ yɛnni identity so yɛn ho ntumi ntɔn yɛn wɔ Ghana mehia deɛ ɔbɛ deɛ ɔbɛ deɛ ɔbɛba out abɛka sɛ deɛ meka no ɛnyɛ true. na ɔmfa deɛ ɔyɛ turu mmra because yɛpɛ ne yie, yɛpɛ sɛ ɛyɛ better. Nti sɛ wotumi ba house na wose deɛ yɛka no ɛnyɛ nokorɛ deɛ a, ɛnna bring what will make us okay, what will make Ghana okay no fa wo nso fa bra na yɛnka ho asɛm. Na Kristosom agye yɛn ho afa, nso bɔne kɔ so. Na aman bi nso tete hɔ a wɔnni Kristosom wɔ wɔn man no so, nso na bɔne nkɔ so. Ask yourself. Me nuanom, kasa no, yɛpɛ sɛ yɛtwa so wɔ ha na yɛtumi kɔ deɛ ɛbɛyɛ. Nti yɛsan ka no sɛ yɛ kasa no ho bɛhia. Ɛnɛ ɛyɛ me birthday, nti me na mpɛ sɛ mete aseɛ. Birth no, na mpɛ sɛ mete aseɛ. Kɔ mfa so hyɛ birth maa yɛn. Na mpɛ sɛ mete aseɛ ɛte no ɛne death no. Na afei mpɛ sɛ mete aseɛ bird no, mpɛ sɛ na mpɛ sɛ mete aseɛ. Nti mesrɛ Mesrɛ saa nkyerɛaseɛ no, anaasɛ mebisaa saa, yɛfrɛ no sɛ, saa ade no firii yɛn nananom hɔ. Enti ɛwɔ sɛ wo nso wotumi, biribi hia wo a wotumi bisa na ɛnyɛ saa koraa na ɛte a, wonya idea bi fa ho. Te sɛ deɛ me ne mo abɛtena ha a meyɛka ho asɛm a yɛnya idea bi fa ho no, ɛwɔ sɛ wo nso wo nipa biara no a wohwɛ me no, wotumi nya saa connection a wohia biribi a wobɛtumi ayɛ dɛn anya idea bi afa ho. Enti mebisaa saa nsɛm no mu, ɛna meyɛɛ sɛ me ne mo bɛyɛ dɛn ɛbɛtena ase. na yɛakyɛ ho. Na yɛn nso nyinaa yɛka saa bɛɛde no anaa sɛ yɛ yɛsu aborɔfɔ no kasa no a, yɛbɛhu sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ dɛn? Yɛte aseɛ. Wo nipa, wo hyia wo nua a, wo ne ne ka Twi, wo ne ne ka borɔfo, wo ne ne ka Aigbe, wo ne ne ka Nkran, wo ne ne ka Krɔbɔ, wo ne ne ka Dagomba, wo ne ne ka Kasena, wo ne ne ka ɛfɛn sɛ Gushi, wo ne ne ka Dagbani. kasa no ntumi mmɔ ne nyinaa. Na afei bisa ho sɛ, Adɛn nti na worekɔtwerɛ pepa so deɛ a na woakɔtwerɛ Borɔfo kasa? Adɛn na worekɔtwerɛ pepa so deɛ a na woakɔ woyusu general common alphabet a ewiase nyinaa bɛhu akyire no na woyusu? A Nso wokɔ ɔman foforɔ so a, wonhu no saa. Wommisa wɔn ho sɛ there's something wrong. Arabfoɔ no a mohu no saa no, wɔn kasa no a wɔtwerɛ no, alphabet bi wɔ mu a wɔakodu wɔn tumi anaasɛ wɔn power wɔ mu. Chinesefoɔ nso wɔ wɔn deɛ a wɔakodu wɔn tumi anaasɛ wɔn power hyɛ mu. Aman no a wɔatwa ho ahyia no nyinaa saa ara. Ghana yɛn so yɛwɔ yɛn deɛ. Alphabet no a yɛbɛba abɛsua ho adeɛ no, yɛbɛkyerɛ mo yɛn nso ɛyɛ alphabet no a tumi wɔ mu no na yɛama wo scenarios na yɛama wo examples na yɛama wo nneɛma bi instances a ɛbɛma wahu sɛ deɛ meka kyerɛ wo no ɛyɛ nokorɛ turodoo nti yɛde bɛsi a na me nso mekɔ nante mu kakra mekɔpɛ baabi atena na ɛnnɛ yɛ me birthday no, na masrɛsrɛ nneɛma bi afi Ɔbɔadeɛ hɔ, na mahwɛ sɛ ɛnna menim sɛ me nsa bɛka, na mahwɛ sɛ me nsa ka a, mɛtumi ne mo abɛyɛ dɛn, abɛkyɛ ho a. Nti mede mo bɛsi ha, yɛnkasa bebree. Na sɛ ɔbaatan pa no, ɔmmue yɛn nyinaa yɛn ani, ɔmmue yɛn nyinaa yɛn adwene no mu, ɔmma yɛn nkwa, ɔmma yɛnya ahoɔden, na yɛmfa nte nneɛma ase. Nipa wobɛbɔ bra a, ɛyɛ w'adwene. Wo yam nyɛ wo engine. Wobɛtumi de w'adwene akɔntro wo yafunu but wontumi mfa wo yafunu nkɔntro w'adwene. Nti fiidi w'adwene, nipa bia fiidi w'adwene ma w'adwene nyɛ ngyina hɔ na ɛnyɛ steady na ɛtumi fa bɔ bra because woanni ɛno akyiri a wonam na sɛbi obi gye w'adwene firi wo sɛm a ɛno so na wode bɛtumi ayi wo afiri hɔ anaasɛ ɛde wo adi bɔne. Ba wokita w'adwene a, ɛbɛyɛ den sɛ obi bɛdi wo bɔne. Nti me nuanom mmarima ne me nuanom mmaa, me nuanom Ghanafoɔ, momma yɛn starte nwene yɛn kasa no ho. Kristosom no deɛ, ɛnya ne yɛte ha wie, ɛnya ne abɛto yɛn wie. Sisi a ɛha yɛn, na kwan bɛn so na yɛbɛfa so a yɛbɛtu aseɛ. Deɛ yɛyɛ deɛ akɔ sɛ yɛtwa so o, yɛtwa so no nso yɛnim sɛ duam biara so wotwa so a, ɛsɛ sɛ ɛfi. Ɛno nti na ɔpɛ sɛ wɔgu so si asɔredan. Ɛno nti na still wɔgu so retɔ plot no. Ɛno nti na still wɔgu so repɛ sɛ wɔyɛ more religious projects. Ɛna wɔbɛkɔ so ayɛ. Nkramofoɔ no nso bɛkɔ so ayɛ saa. Nti sɛ yɛbɛtu aseɛ deɛ, yɛ kasa na yɛde bɛtu aseɛ o. Because saa kasa no ɛnreflɛkte wɔ yɛ system mu. Ɛmma yɛ system mpo biom, ɛntwe ne ti mpo. Na yɛaka sɛ yɛde yɛ sika akɔ akɔfulfille, dabi. Enti mo ne obi nni ho nkɔmmɔ. Wowɔ obi wɔ aburokyiri a, wo ne no ndi ho nkɔmmɔ. Ɛho behia sɛ wo ne no bedi ho nkɔmmɔ na yɛn nyinaa yɛafa mu adesua na yɛahu sɛ ampa sɛ ɛno na ɛbɛyɛ dɛn, ɛbɛboa yɛn. Enti sɛ Kristo som wɔ hɔ yi deɛ, kasa na yɛde bɛyɛ dɛn, yɛde bɛpamo no ama no akɔ. Sɛ mopɛ sɛ efi hɔ na yɛn nyinaa ho tɔ yɛn a, ɛbɛgyina me me ne wo so. Ɛsɛ me nso me ne wo nso, yɛn nso yɛyɛ bi toa so. Sɛdeɛ yɛn nananom bɛyɛɛ bi toaa so no, Edu bosome ne wo sɛ sɛ yɛbɛyɛ bi atoa so na wo ba no ma bɛyɛ bi antoa so a ka ehunu sɛ you go back to your foundation, death. Enti me tia me nsuro sɛ mɛwu, me nsuro owuo, wo nso ɛho sɛ osuro owuo, wo yɛ, wo yɛ free human person. Ɛyɛ foundation no. Enti ɛmo sɛ ɛyɛ eternal life. Ɛno yɛbɛsan o yɛhu teachings. Me ma videos no wa, me, me, me, mankae ntɛm nka. Mede hyehyɛɛ hyɛ mu maa mo. Deɛ nti a ɛyɛ eternal ne adeade nyinaa no, yɛbɛsua ho adeɛ. Deɛ nti a ɛyɛ wo foundation nyinaa, yɛbɛsua ho adeɛ. Nti wobɛsan akɔ back to baabi a wofiri ba. Nti wonya akwanya no a, ɛbɛkyerɛ abra a wɔbɛbɔ wɔ asase so. Nti saa akwanya no, sɛ soul, soul no a ɛteɛ mu no, obiara nhuu obiara soul da. Enti saa soo no a akɔ bɔto ne foundation no, sɛ wonya akwanya sɛ wobɛba nnipa mu biom a, ɛbɛdipɛne wo berɛ a wo nip, wo nnipa nneyɛ a wobɛyɛyɛ anaasɛ wo nneyɛ a wobɛyɛyɛ. Woyɛ nnepa no deɛ, ɛsɛ sɛ wobɛyɛ nnepa sɛdeɛ ɛbɛyɛ wotumi asan aba nnepa mu anaasɛ wobɛtumi aba nnepa mu. Na wokɔpie baabi foforɔ deɛ a, na ɛsɛ sɛ ɛhɔ nso na wosɛ fata sɛ ɛwɔ sɛ wokɔpie. because me ne wo na me ne wo te a yɛ kasa yi mmoa bi wɔ animal kingdom animal forest ɔmo nso soul na ɛte ɔmo mu sɛbi soul wo nhunu soul da wo nim sɛdeɛ spirit teɛ nti sɛ aboa bi nti na sometimes ɔmo tumi kraka sɛ nipa bi yɛ nneɛma te sɛ aboa nti sɛ aboa bi spirit kora na waba as human form a how would you know nti yɛ mmɔ bra pa yɛ nyɛ nipa adeɛ na yɛ nya akonya no ayɛ sɛ wokɔ wowɔ basa anaasɛ wobɔ team bi